cu ta encarga cu Aruba Lening pa Hulanda entre otro y den region. Nos ta situa na Stadionweg treinta i shete, manera cu hopi di boso sa, y nos number telefon. Tambe den Senscordes Anyway, nos tin un number di un celular cu boso por haya nos, ta sinku nuebe kuater, kuarenta i un, kuarenta. Dus ora cu nos no ta bereikbaar via e-mail ni via e number sinku dos ocho tres kuater sero sero, boso por tuma contacto cu nos na sinku nuebe kuater, kuarenta i un, kuarenta. Next slide. Pabien, sea orguyoso di con leu bo a yega y Tin konfiansa i fe di kon leu bo por bai. Basta bo perseverá i semper keda kere den bo mes i bo soñonan speshal. Aplikashon pa Aruba Lening Si tur kos ta bon, boso a hasi aplikashon pa Aruba Lening. Awor akinan boso ta na e fase, si boso no a hasi ainda, di entregá e seis último dokumentonan. Nos ta hañando masha hopi yamada, mas mes riba esakinan, i pa e motibu ei nos a disidí ku awe nos ke bai un ratu elaborá riba e seis último dokumentunan ku mester entregá promé ku entregá e verklaring van toekenning. E promé

of ba hasi un petishon pa toelating, you are accepted, bo ta aangenomen of toegelaten na e skol. Esei tenminste ta skibi den e email. I of bo ta manda nos e status di Studielink manera e ta aktualmente. E di dos dokumento ku mester wòrdu entregá ta e prueba di un kuenta koriente di un banko lokal na Aruba riba nòmber di e studiante. Den e kaso aki esei ta bou di Arubanse bankrekening. Den e kaso aki, e lo mester bira e ora un non-resident, preferibel un non-resident account, um, pa motibu ku e ora bo ta bai paga ménos gastu, dus government tax, etcétera, bo tin ménos gastu pa paga, nan ta tene kuenta ku esei, dus un non-resident student account òf un non-resident account. Pa esei hopi biaha nan ta pidi un verklaring di nos, dus bo por yama nos, pidi nos e ora pa nos traha un verklaring pa banko pa bo por bai habri e non-resident account aki.

Kuater, Identike kopien, dus e kopia mester ta meskos ku e diploma i e seiferlijst. E ora nan ta stèmpel e pa bo i nan ta pone nan firma, entresei bo ta load òf pa nos. E di kuater ta e formulario Kontaktgegevens Ouders. Esei ta basta spreekvoorzichtig, dus ta basta duidelijk kon esei mester wòrdu yená. Na momento cu bo mayornan a fayecé, bo por yena contacto di bo voogd of di esun cu ta un hende hopi cerca di bo, cu por ta bo tanta, bo oma, bo wele, bo welo, ruman. Dus e ta importante pa nos tin contactgegevens di un famia di bo. Si bo un di bo mayornan a fayecé, ora bo ta yena bo mama so of bo tata so. E di cinco eh, bo póliza di seguro di insured to study, esei bo ta yena na bewijsstuk verzekering. Si tur kos ta bon, bo a haya un mail for di insured to study, kaminda ku em e ta bisa ku bo tin un em ku bo ta verzeker di één augustus binti binti un tòtemet ein ougùstus binti binti i dos. Na momentu ku bo ta bula promé ku ein ougùstus bo ta bayendo Hulanda sègmar dies di juli, bo tin ku tuma kontakto ku Insure to Study i laga nan manda bo un pólisa di dia dies di juli pa dia trinta i un di juli ku e bedrag ku bo tin ku paga ku nan bankrekeningnummer pa bo pasa e plaka pa nan i paga pasobra bo tin ku paga e periodo ei bo mes. E overeenkomst tot geldlening. Ta e ora e ultimo cu na momento cu un punto un te cu cinco ta goedgekeurd, nos ta check e overeenkomst tot geldlening, anto nos ta manda esey e ora nos ta goedkeure, anto e ora bo ta bay haya e verklaring tot toeken. Next. Ja. Tin tres tipo di overeenkomst Nederland. Tres tipo di kontrakt, overeenkomst tot geldlening den hoofdestudie. Uno ta e Nederland startpakket, se ta pa studiantenan ku a pidi startpakket so. Nederland zonder startpakket, se ta pa studiantenan ku ta biba na Hulanda kaba. Nan ta bini a remarke pa haya, nan tin ku koin e di dos overeenkomst i e di tres na Nederland Pakket Plus ku ta pa Start Pakket Plus termijn betalingen. Na momento ku bo disidi ku Mi no kèr un debe asina grandi, mi no kèr un termijn betaling mas, bo por stòp'e anytime. Nos tene kuenta ku esei ta posibel. E Start Pakket. Next slide. Intencion di e startpakket ta pa cubri gastonan necesario, e prome gasto necesario pa e studiante establece su mes bon na Hulanda of na cualkier pais cu e ta bay studia. E ta cubri e gastonan di studiantenan pa e prome dos lunanan augustus y september teniendo na cuenta cu bo ta ricibi bo duo na final di sèptèmber binti binti un. Dus bo tin ku e dje sinku mil aki mester bai yuda yega bo pa ougùstus i sèptèmber pa bo sobreviví. E sumanan den e resùmen, ku eksepshon di e colegegeld y seguro ta un calculacion, esaki por varia pa persona y pa cada situacion. Gran parti di e gastonan aki e studiante tin den su mes man y mester sa cuanto placa e ta dispuesto pa gasta. Sea consciente y responsabel cu bo placa. En next slide nos ta wak un um, calculacion, un voorbeeld, un ehempel di e startpakket. Total bo tin siete mil honderd kwarenta-i-dos euro ku ochenta i seis sent den bo man. Verzekeringskrediet ta wordo um, kita for di e dje sinku mil. Si bo a pidi pa reis ticket krediet esei tambe ta wòrdu kita for di e dje sinku mil. Nos no sa ainda kuantu e ticket ta bai sali presis. E ora ta bien aserka ku bo tin ku por ta kumpra maleta nobo, si bo no tin ainda. Bo tin ku paga hür, bòrg di bo kamber, administratie kòsten pa ougustus i sèptèmber. Hopi biaha nan ta pidi un òf dos luna di hür.

50 por ciento di e colegiogeld cu normalmente lo wordo pidi, dus normalmente lo ta mil ochenta i kuater, pero door di covid nan a ponele na sinku shen i kuarenta i dos. Aanschaf di boekinan di school i school articulan ta sali entre kuater shen cu seis shen euro. Bo mester cumpra un buis Paso no ta tur ora bo ta bai hasi uso di openbaar vervoer. Si biaha bo mester bai ku bais sierto kamindanan. Reiskosten pa septèmber, ougustus ku septèmber. Dus pa ora ku si bo tin ku usa e tren, e bus, e trein. E aanschaf di computer, laptop, printer, scanner, etc. Ku lo bo ta bai tin mester. entre sinku shen pa sei shen euro. Pañanan nobo, no bai kumpra paña aki na Aruba paso e moda na Hulanda ta diferente i bo mester pañanan pa friu paso ora bo yega un djis ta bira hèrfst i wenter bo mester kuminsa skaf an pañanan pa e temporada. Dus tene kuenta ku esei. Un bon herfstjas, un bon winterjas ta hopi importante y trui, sjaal, handschoen etc. Etc. Bo mester tin un telefon, un celular, un chip card entre binti sinku cu trinta i sinku euro. Bo mester come, pasobra mi no ta kere bo ta bay cumpra cuminda tur dia, esai no ta bay cumbini bo of laga nan bezorg, thuisbezorg, trece cuminda tur dia pa bo. Entonces bo mester bay pone un kalkulashon di doshen pa treshen euro pa bo por kushiná, kome etsetera. I un forzino kòst nos a pone na kuatershen euro i nan bo ta wak ku bo mester entre sinku mil ku seis mil doshen euro pa bo por kòm rònt den e dos lunanan. mas o ménos. Startpakket su intenshon shonnan no ta pa kompra di aparatonan elektróniko modèrno i luhoso, manera por ehèmpel flatscreen grandi, selular karu. Nos a yega imak mei den pasado ku muchunan ta yega promé kos ku nan a bai kompra ta un flatscreen grandi. E no tin, mi no ta tin kama den mi, dus e persona no tin kama den su kamber, e no tin un stol den su kamber no tin un frishider den su kamber no tin nada den su kamber pero si un flat screen dus usa e common sense nos boso tur ta hendenan grandi muchanan grandi ku ta bayendo bai biba riba su boso mes zelfstandig usa bo ya common sense Entonces hasi decisionnan corecto cu ta cumbini bo. Paga posibel debenan na Aruba pesai tampoco e no ta ayudo financiero na mayornan tampoco ni pa bay cu vakansi un weekend afo prome cu inicio di bo estudio pesai e no ta. Si bo bay usa e pesai cionnan bo no ta bay survive Augustus of y September na Hulanda. Verzekeringskredit. Wanneer mi a bisa kaba na kumsamentu, tur esnan ku ta bai studio na Hulanda entrante ougustus binti binti un, outomatikamente ta risibi un verzekeringskredit den forma di un studentenverzekering. Esaki ta reglá serka e kompania Insure to Study, for di kual studiante, si tur kos ta bon, a risibi un mail ku un pólisa di seguro pa Un aña, válido for di promé di ougùstus binti binti un te ku promé di ougùstus binti binti dos. Si en kaso bo no ta biaha ku e grupo organisá, bo mester sera e segu un seguro di e fecha ku bo ta biaha te ku trinta i un di yüli binti binti un i e gastunan ta kore pa bo. Pa mas informashon bo por bai riba nos wèpsait ea punt awe. Studio na Hulanda, Verzekering, bo ta bay haya tur e informacion einanan, of na Arubastudent dot com tambe bo ta haya tur e informacion necesario. Reisticket, Nos ta hayando masha hopi yamada, ki dia mi ta biaha, ki grupo mi ta, awel awe ta e dia cu su bay haya sa esey. Reisticket no ta obligatorio, e studiante tin opcion pa scoge si e kier bay hunto cu e grupo grandi di studiante of e mes kier book su ticket pa Hulanda. E fechanan di biahe p'e aña aki ta unu, dos i kuater di ougùstus binti binti i un. Discovery Travel ta suministrá e studiantenan tur informashon tokante entrega di nan e-ticket. Dia promé di ougùstus ta biaha studiantenan ku ta bai studia na. Maastricht, Eindhoven, Venlo, Amsterdam, Diemen, Haarlem, Almere i Utrecht. Dia dos di ougustus ta biaha studiantenan ku ta bai Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Breda, Den Bosch, Groningen i Leeuwarden. I finalmente dia kuater di ougustus ta biaha studiantenan ku ta bai studia na Rotterdam, Vlissingen, Zwolle, Enschede, Deventer, Delft, Leiden, Den Haag. Tur gastunan relashoná ku estadia di na na si reis ticket ups no ta bai ta bai ta bai sei bo mes ta bisa mi ta kere reis ticket kredit e booking di reis ticket ta tuma lugá entre dia binti i binti shete di yüli binti binti i un via discovery travel na renaissance marketplace. Minan nan oficina ta situa. Via mail mester entrega copia di bo passport y copia di e verklaring tot toekenning. Dus mi ta spera boso a keda cu un ofsina bo tin cu prente uit y firmele. Es e dos nei bo tin cu entrega na via email. E email ta info at discoveryaruba dot com. Overeenkomst di verklaring Overeenkomst tot geldlening Bo ta download e Overeenkomst tot geldlening for di website esun ku ta Awor e m'a menshoná ku tin tres sorto esun ku ta aplikabel pa bo bo ta download e dus bo ta bai riba nos website ea.aw na Aruba Lening Portal bou di Overeenkomst bo ta haya tur e Overeenkomstnan bo ta kis esun ku ta aplikabel pa bo bo ta download e Yen'é kompleto. Sigui instrukshonnan. Riba e wèpsait tin algun instrukshon skibí kiko bo tin ku tene kuenta ku nele. Firm'é ku pèn blou. Yen'é i firm'é ku pèn blou òf tip'é i firm'é ku pèn blou dos biaha. Upload un kopia di e overeenkomst i firma. Yená i firmá den e aroba lening portal.

Manera ku esun akinan, dus ku bo ta wak als voorbeeld, asina e ta tur bo datosnan ta bai ta yená kaba, kontrol'é si e ta bon, anto firm'é ku pèn blou tambe, print e Losverklaring dos biaha, kontrolá bo datosnan personal, firm'é firma tur dos dokumentu ku pèn blou i entreg'é se ka nos na ofisina. Bo ta entregá dus kuater dokumento, Verklaring tot Toekenning dos biaha i e Overeenkomst tot Geldlening dos biaha, original, bo ta entregá nan personalmente na Direksie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten, na Stadionweg trinta i shete, unda nos ta situá, Rotonde Las Américas, bo ta drenta via e rotonde, bo ta drenta e Um, e parkeerplek zeg maar, bo ta drenta via e rotonde, bo ta pasa rond di e promé edificio, bo ta bai den un U einan na e edificio ku ta bandi kaminda einan nos ta situá. Esei ta ta tur mi presentashon pa awe. Mi ke desea boso tur hopi éksito. Kòrda semper ku bo ta bai yendo ku e ta kosta plaka i tempu ku bo tin ku paga bèk, dus tuma tuma e chans ku bo ta haya aki na serio i i e invershon den konosementu ta paga e mihó interes. Keda kere semper semper den bo mes i den bo sueñonan speshal.
Masha danki kolega Sharin pa e informashon di Aruba Lening. Mi kere hopi informashon, hopi detayes. Mi ta sigur ku por ta nota tur kos a e studiantenan i mayornan por ta keda kòrda, pero nos lo pone e grabashon di e webinar aki tambe bèk online lo mas pronto posibel. Hasi bon uso di e oportunidat pa hasi boso preguntanan. Kolega Shareen ta ei, demas koleganan di Departamento di Enseñansa tambe ta ei presente pa kontestá pregunta. Charin mi ta wak vários pergunta a drenta via de Q&A, ta seora ei graag si coleganan di Departamento di Enseñansa por cuminsa. Sí, mi ta bezig caba. Mi kier bisa si un rato, si mi por prome cu bo pasa pa e otro persona. E cuenta di banco no por ta un spaarrekening. Mi kier sa mi bisa mester ta un non-resident current account. Correcto.
Alright. Danki. Y e demas preguntanan, claro, boso ta keda pendiente tur cu ta bay contesta nan awor aki dan. Y boso por keda haci boso preguntanan pa Departamento di Enseñansa.